Ekikooko ekitamanyirwe obwa hati kiriyo nikiita kandi kirikurya amatungo omuri Ntungamo eki abantu beerarikiriire ngu nabo nikirara kyabehindukana ahu kiitsire amatungo agarikurenga omuri makumi ashatu harimu entaama, embuzi hamwe n'empunu kandi zimwe nikitsiga kyazihutaaza oburengye ekirikuzirugiramu okufa bwanyima y'akaire kakye. Ahakuba washanga ekikooko nikitahirira ekiju nk'eki kikakora emirambo nk'egi na zimwe zikabura. otakagira ngu nikyo kiri ekintu ky'okuzaana nawe. Timwe shi kyamukabugana ndikuruga kureeba akapiira hoona nintsigara? Ekikooko eki kyatahiriire abaturage omuri Kiyaga, Mukinga, eigombororo rya Nyabihoko na Nyabushenyi omu disiturikiti ya Ntungamo abarikuriraganjire kwoma bwanyima y'ekikooko eki kutaaha omu biraaro byabo kikaita amatungo gaabo nagandi kikagabuzaho. Eki nikigambwa kuba nikibaaga, kikarya kandi kikatsigaho oruhu gwonka nangwa n'otugufa. Kwonka itwe okuteekateeka kwaitu ngu waareeba engyera ei kiziriiremu, n'ekintu ki orikukoresa kuriisa ebyara. Tikugira ngu ni nk'embwa nainga ki, nikikwata ebyara kibaagisa ebyara. Hariho ekikooko kiba nikirya empunu, kiba nikizirya, siba omutwe gwonka. Nikiza aha keegi kikiza aha ndiijo kikiza aha ndiijo mpaka mpaka nizetoroora.
Twaza omu kiju twashangamu aka n'akantu k'orubaju kandi oru n'oruhu kyabaaga. Nikwo twabishanga mbwenu oku naabatebeza naanye nikwo naimuka omu kasheeshe nkabishanga kandi nikwo biri. Ekikooko eki kitaahirireho efaamu ya Elias Ainaman omuri Kiyaga omu igomborora erya Nyabihoko, kyayitamu entaama itaano, mukaaga zaabuzibwaho kandi ezindi munaana zaahutaazibwa n'ezimwe zishangirwa omu rufunjo zirikukabaakaba. Okurugiirira aha baturage, ekikooko eki kibaire kyataahirireho endiijo myanya nka Rugongi omuri Rusheenyi, Ahu kiitsireyo entaama ina, nyaburiza ruhaama, kiitayo makumi abiri, kandi mukinga nayo erikushangwa omuri kajara, kiitsireyo kandi kyarya empunu zirikurenga itaano, obwo ekirikutsigaho omutwe gwonka, ekirikumanyisa ngu eki kiriyo nikyetoorora disiturikiti yoona ahakuba kyahikire omu myanya erimu kajara, rusheenyi, ruhaama, ahu abantu barikushoboorora ngu eki kibaasa kuba nikiija amaizi gaaba maingi omu rufunjo, na munonga kirikukomooka aha mugyera ogwa Rufuuha. Naahurira obwana bw'entaama nibugira nti, Entaama obu ndeziire! Nshotooka mpora mpika omu rugo nshanga haibura entaama efutiire. Entaama omubare zibaire ziri ikumi na munaana n'obwana mukaaga. Obwo bwana mukaaga, twineho obwana bubiri. obundi bwine bwamize amaisho. Entaama ikumi na munaana, nyineho munaana nizo zitoreire, then ina nozireeba ku eri emirambo. Oru n'oruhu kandi oru n'orubaju.
Abebembezi omu byanga ebi bateereire abantu omuranga okuzoora amaisho bakarinda amatungo gaabo nangwa n'amagara gaabo ahakuba ekikooko eki nikibaasa kuraara kyatandika kurya abantu. Niinyenda kumanyisa abantu boona ngu n'amatungo agatakagyenzire naitwe twine amagara gaitu. Kyakugwaho okukikutwara amatungo tikirikukutsigaho naiwe. Ezo entaama ezi murikureeba zifiire, ezindi zibuzire titurikumanya. Nyowe naaba ninshaba ngu twagaruza omuhigo nk'ogwa kare tubanza tumanya twekoramu omurimo, abashaija tukwate amacumu, tukwate ki na securite etuyamba tubaasa kureeba. ekintu ekiriyo nikitahirira amaka gaitu, amatungo gaitu kitakatairwe muntu ahabw'okuba eshaaha yoona twareeba entaama kwonka nyenkya kare n'omuntu twahuriire empunu omuri Nyabusheenyi n'amatungo agandi agariyo nigagyenda nibashuusha nibashangaho oruhu bashangaho eshagama. Mbwenu naanishaba ngu abataka ba Kiyaga, ab'omuruka ogwa Kiyaga, aba Nyabubaare, aba Rwibaare tugire okwekungaanya. Na zaituni by the way ahakuba na zaituni nehikaana n'omuri iso ogwo wa kiyaga kugira ngu turwanise ekinyamaishwa ekyo tuze omu faamu omu kisharara tureebe eki ekikooko kirikutaahirira ekikooko eki. Kandi niinyenda ngu manyise abantu ba buriijo ezi entaama nari embuzi ezi tushanga ziri zifiire titurikwenda ngu tuzirye ahaka titurikumanya ekikooko ekirikuzirya oba kirimu obutwa so nitushaba ngu waashanga Ezo embuzi nari entaama zifiire mutakaazirya ahabw'okuba titukaamanya ekikooko ekiziriire eki kyakuba kirimu. Ndi Gilbert Ankunda ahabwa Modern Television. Mbwenu itwe twine okwerarikira kugira ngu in case ku kyokuba entaama zaamara kuhuumumpa, naitwe naitwe twatsigara kuriibwa.